Azul azul fell-awen, azul azul fell-akent. Uɣaleɣ-d akken ad nkemmel asurif-nneɣ deg unadi iẓuran imeslayen teqbaylit-nneɣ. Sani d-nebbeḍ akka deg umecwar-agi i d-newwi. Nebbeḍ-d ar agurz lakud afud. Ad nwali acu yellan deffir-nsen. Ad d-bduɣ s wawal-agi amezwaru agerz. Acu yefran deffir-s? Aha nwala dagi sin wawalen imecṭuḥen. D acu yefran akka? Tura ad d-nwali. Aha twalam agerz, c'est le talent. Am akken tuɣem tannumi awal-agi ag. Ahan izga deg imeslayen, agurz ibeddu s egg, yettkemmil erz. Egg tessnem tura. Egg meḥsub pitxi. Ayen yeggan d ayen yeqquren. Erz-agi, erz. Erz D acu-t ma ɛeṭṭfeḍ lḥaǧa? Ihi amek akka? Agerz yegga yerna yettarez tafekka n umdan. Amek akka yettarez tafekka n umdan? Lukan agerz ur yeggi ara, d lɣwa ar deffir, tili ma nleḥḥu, Tafekka n umdan tezmer ad tuɣal ar deffir, tezmer ad tɣli ar deffir, tomber à la renverse. Amḥal-a, agerz yegga, yeqqur, ihi yettarez tafekka n umdan akken ur tettuɣal ara ar deffir. Akka i xemmen imezwura-nneɣ, yeǧhed, yegga, yerna yettarez tafekka n umdan. akken ttwaliɣ eh, nekkini ad waliɣ acka berniɣ akka dagini ah meqqar igrurez ihi ma d nini akka gini meḥsub eh, argaz-nni neɣ tameṭṭut-nni sɛan agurz iqaɛden agurz ilhan igrurez tegrurez yerna tecbeḥ d ṣṣeḥ s iqarizmen-nneɣ da Servon. Awal-a n Dania igerrez. Rniɣ-t-id ar wawal-agi xemmaẓ-d asaɣ ar agurz. Igerrez meḥsub yelha, iqad, igerrez. Neqqar ddu d igerzan-ik. Ma as-tiniḍ i yiwen ddu d igerzan-ik, meḥsub ddu d yiman-ik. Iḥric, i tessin amek ara telḥuḍ i ddunit. Acu d rnuɣ akka d ukessar-agi d yiwen n usteqsi amecṭuḥ. Illa wanda neqqar ddez iberdan-ik. Neɣ anda nniḍen qqaren ddez igerzan-ik. Akken ttwaliɣ nekkini nezmer ad ten-id-nini i sin yid-sen. Ma heddzeḍ iberdan-ik, meḥsub ula d igerzan-ik ad ten-teddzeḍ. Amḥala, acu yebɣa ad d-ini ad d-ini l-expression-agi? Bɣa ad d-iniɣ belli ɣiwel. Ruḥ syenna. Ihi dagi i d-ufiɣ akken ttwaliɣ nekkini acu yeffren deffir wawal-agi agerz. Ad nɛeddi ar umeslay-nni nniḍen d afud. Afud. Ad twalim yella wanda afud qqaren-as eh, d lejenu meḥsub tagecrirt meslaɛed yakka fell-as yella wanda qqaren akka mḥala nekkini akken walaɣ afud c'est le tibia ayɣer neqqar adrar ufud Adrar ufudan d ayla atan sur le tibia. Ihi afud d ltibia, mačči d tagecrit. Neqqar daɣen kkawen neɣ rẓen ifadden. Ihi d ltibia, ma yaya ltibia, nettak ttaṭṭafen tafekka n umdan.

afud n umdan, ad d-nini ifadden. Asget-ines d ifadden. Amḥala ma ad d-nini afud n usɣar, ur d-neqqar ifadden, neqqar ifuden. Wala, ḥas akken asuf-nsen yeɛdel, amḥala ma yali d asget,